shɛli niŋdi ka di kuui lari maa ka a nyɛ ka so zaŋ zahali ka kuhura zahali maa puuni ka o ku kuhuri so kuli kuhuri kuui ka so kuhuri waayi n ku kuhuli ka di yina polo ni to a yi kpuhi to mi bi yɛli yɛn mili hali biɛɣu ni o yɛn tɔɣali da chɛri yɛn nyɛli ni o mi din piri shɛm ŋun baŋ sunsun o ko baŋ bahu bee ŋun baŋ piri o ka bi baŋ naabu ka tavuuli mali baɣali di yi niŋ ka niri mi yi gbihiri ka zooi ka o taɣindi o noli ni misali o dirimi n bala to dagbanli puuni di yi ti niŋ ka yona nyɛ zaɣa bila ka gbihiri ka zooi ka o taɣindi o noli n goni zaŋdi o zilli ŋmɛri o dee eh, wula ka ti booni li maa o yenu n kpahiri yino maa zuɣusaa ŋɔ. O ni kpahiri lala kpahibunim maa zaasa ka a yi chɛ li ka do yi gbihira, to nyin suhim la a zuɣu sɔŋ. O bari o kam puuni o bi yɛn dira. Malaria yi kul ti o, yi bi niŋ nimmoo, kum kɔŋko n-yɛn kɔɣili ma, o bi yɛn dira. Dɔri chee kam yi ti kuli to ŋuna, to tuuli din yɛn daŋ zaŋ luɣ shɛli polo dahim ŋuna, to dibu ka di yɛn daŋ fɔbu. Nir kam ŋun ti gbihira ka niŋdi alaama ka di wuhira n yi man dirimi, man ni kuli do yi gbihiri maa zaa man dirimi n-ŋubiri o nyina ni bee wo taɣindili o noli ni n-kuli niŋdi kaman ka bindirigu daalaama bee chingoŋ ka o ŋub ka tam ka gbihira. ka taɣi no noli na bɔbu ni tuuri li. M ba Prachaŋ bɔhi bɔhi ŋɔ a ti salo maa polo ka ti tirisi tooni. Ka di yi niŋ ka nir dapali tooi gbihira ka yɛri yɛtɔɣ maa, ka daa di mali so shɛli o ni tooi doli ka o chɛ li. Eeh, ma dini n-nyɛ eeh wɔri chɛli ka duhi gbihira o yisi zani. Yɛli biɛɣu bala. Kpam mi ni yɛli shɛm, ni a ni niŋ shɛm ku a bimbɛɣu, dini ka a doli kahir o? Ɛhɛn, a yi daa ku a bimbɛɣu shɛli polo, nimaani ka a chani ti bɔri o di bimbɛɣu maa duu shee ti laa. A yi bi nya ti laa, ni yin toom nimaani taŋkpaɣu n-zaŋ kuna yiŋ ti nyuhi bimbɛɣu kom, ka gba nya ti ba pa kpatikpara. A ku tooi yɛn ku bimbɛɣu daliŋ. ka bi ti yɛli ni bi yɛ ka ti vihi vihi ka bi ti yɛli ni bin biɛɣu ka a daa ku bin biɛɣu maa a ni daa ku maa o daa nyɛla ŋun daa nyɛ sali sali bee o daa ka naba waɣa mahali n bala ka nyɛ n kuli tiɛhi tingbana maa zaa sa n ti tiɛhimi ti kpa daliŋ ka lee yɛli ni wee ni a mii ku lahi tooi baŋ ni a ni tooi chɛŋ daliŋ ŋuni tingbana maa puuni bee daliŋ yiŋa n ti toori tankpaɣu a yi ku lahi tooi baŋ a ni daa ku o luɣu shɛli polo maa to amaa n yi ni lee kpɛ moɣu maa ni ti tooi lala luɣu shɛli polo a ni daa lee ku mi ka a ku o mogori nuu bɛ ka a tooi nimaani tankpaɣu bee ka a nyɛ nimaani dari ka da kuma kabi ka da maha lala dini ŋɔ di yi ti niŋ ka niri gbihiri ka taɣindi o noli ni din bɛ pam to ŋun yi ti kuli ka alaafee wa hmm, yili maa yi ti ni ti suurila shɛduɣiri zaana ka binshaɣu o bee n dira Yi ni woli ma o kam, hal tima ni beni ka o nura a, o mi dibu bee n-yih o. Yi teei n-ti tiri o la dibu tima ka o nuri ka doro maa kirihira, domi kum yi pahi do barigu zuɣu, bondali ka o kpaŋda. Yi yɛn ti chɛ o limi, ka bɛ yɛli, Yaa noon bi diri maa, ni yi na chɛ li ya o dimbɔŋɔnim ŋɔ n-nuhi o, domi nir n-diri mi, ni o mi yi nuri li ka bi dira, ni gala m-bala. yi kuli chɛ o la mɔpɔɣu hali n ti bi lahi nyɛ ŋɔ o mɔbɔra di zuɣu lala niriba dɔriti ban bi din bi tooi naara kpam bi yinsi yiriŋ di naarila ashibitinim sani niri gbihiri ka taɣindi o noli ni m-bala daa m-bala to so gbihiri so n gom ŋuna so na mi n bɔhiri n yɛtɔɣa ni niri gbihiri ka o nina ne din ka gala din ka galanim ni bee din ka taali ka di nyɛla niri gbihira ka o nimbihi ne bee ka o nimbili yin ne din ka taali niri mi galan lee nyɛla Dagbanli ni niri gbihira ka o nina ne ka a zaŋ a nuu daagi o nina maa ka